Il-programm fejn ngħodd u fnisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se nerġgħu nitfgħu ħarsitna fuq it-toponomastika, jiġifieri l-istudju xjentifiku tal-ismijiet, kunjomijiet, widien, bliet, għelieqi u ħafna aktar. Fl-ewwel rokna tal-programm se jkollna lil Paul Abdilla jagħtina l-etimoloġija ta' kunjomu, waqt li fit-tieni parti tal-programm Simon Salafia se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-isem Selmuna. Fi programmi preċedenti, il-Professur Arnold Cassola kien kellimna fuq il-kunjamijiet Barbieri, Boffa, Cacopardo u Quattromani. Konna għedna li jeżistu kunjomijiet derivati minn sengħa jew professjoni, bħal barberi, ġudice jew mediċi. Interessanti wkoll li xi kunjomijiet oriġinaw mill-isem tar-raħal, belt, reġjun jew pajjiż. Mhix sorpriża mela li l-etimoloġija tal-kunjom Pisani ġej mill-fatt li l-individwu kellu rabta ma' Pisa, waqt li l-kunjom Padovani għandu rabta ma' Padova. Xi ħadd kunjomu Romano aktarx huwa assoċjat ma' Ruma. Fiorentino ma' Firenze, Ġenovese ma' Ġenova, Ċiprijott ma' Ċipru, Spanjol ma' Spanja, Tedesko mal-Ġermanja u Katanja, ovvjament, ma' Katanja nnifisha. Kategorija oħra ta' kunjomijiet li nixtieq insemmi hija dik tal-kunjomijiet li jiddeskrivu kwalità fiżika jew karatterjali tal-individwu. Kunjomijiet bħal magro, magri jew grasso juru li t-talin huma rqaq jew ħoxnin, waqt li longo juri l-kwalità tat-tul. Bianco jaf juri li xi ħadd kien pjuttost bajdani. Gentile, min-naħa l-oħra, għal xi ħadd ġentili. Preziosi għal xi ħadd prezzjuż, waqt li terribile, miskin, ma tantx huwa sinonimu ma' kwalitajiet sbieħ. Dawn l-aħħar kunjomijiet li semmejna huma kollha ta' oriġini Rumanza. F'kuntrast, il-kunjom Abdilla li se nitkellmu dwaru llum huwa kunjom li ħadnieh mid-dinja Semitika. Interessanti li mill-Għarbi ma ħadniex biss il-grammatika jew il-kliem l-aktar bażiku f'ilsienna, iżda għandna wkoll xi kunjomijiet. Infatti, l-aktar kunjomijiet popolari f'Malta bħal Borg, Camilleri, Micallef u Buttigieg huma ta' nisel Semitiku. Fatt ieħor kurjuż hu li skont il-Professur Ġużè Aquilina, madwar 50 kunjom li jħaddnu l-familji Maltin u Għawdxin huma ta' nisel Semitiku. U intom li qed issegwuna, għandkom amment x'inhi l-etimoloġija tal-kunjom Abdilla? Jekk le, Ejja naraw x'għandu x'jgħidilna Paul dwar in-nisel ta' kunjomu. Ħafna kunjomijiet Maltin għandhom etimoloġija interessanti ħafna. Uħud minnhom huma antiki aktar minn oħrajn. Għandna l-kunjomijiet li ġejjin mit-Taljan, imma mbagħad għandek aktar antiki li huma kunjomijiet Għarab. Fost l-aktar antiki hemm il-kunjom Abdilla. Insibuh l-iktar illum il-ġurnata fin-naħa t'isfel ta' Malta, Insibu familji pjuttost kbar f'Ħal Safi, iż-Żurrieq, Birżebbuġa. F'Għawdex mhuwiex komuni daqstant, imma nsibu familji, nsibu individwi li huma miż-Żebbuġ u mix-Xagħra li huma kuljom kunjomhom Abdilla. Il-kunjom Abdilla jmur lura għal żmien in-Normanni. Fiż-żmien in-Normanni meta l-popolazzjoni Maltija kienet għadha prattikament Għarbija u Musulmana u allura dan il-kunjom jinkwadra tajjeb ma' komunità li minkejja konna fiż-żmien in-Normanni, Kienet titkellem l-Għarbi u kellek komunità Musulmana b'saħħitha ħafna. Jidher fil-lista ta' dawk reġistrati li jagħtu servizz ta' difiża ta' Malta li tissejjaħ il-Lista tal-Milizzja saħansitra fis-seklu ħmistax, il-Lista tal-Milizzja tal-1419. Jissemma sitt darbiet, sitt persuni kunjomhom Abdilla. U interessanti li kien diġà komuni dawn is-sitt persuni kienu jiġu mill-inħawi taż-Żurrieq, ħallew u l-Qrendi, in-naħa ta' dawk in-naħa ta' Żurrieq ħallew u l-Qrendi. Insibu wkoll referenza ta' post, referenza toponomastika, Bir Abdalla, bħalma llum għandna Bir Kirkara, Bir id-Deheb, Bur Marrat, kellek ukoll Bir Abdalla fl-inħawi ta' Ħal Xluq, Ħal Xluq bejn is-Siġġiewi u l-Imqabba, li jikkonferma saħansitra l-għeruq fondi ta' dan il-kunjom Abdilla. Imma, xi jfisser Abdilla eżattament? X'inhi l-etimoloġija ta' dan il-kunjom? Huwa isem, laqam forsi, eh, insibu diversi varjazzjonijiet ta' Abdilla bħal Abdul, Abdallah, Abdalla, jew saħansitra Abdala. Huwa magħmul minn frażi fl-istat kostrutt, frażi magħmula minn żewġ nomi, abd, abdu, li huwa qaddej, servjent, serv, serv fis-sens reliġjuż aktar milli servjent, servjent ta' djar, serv ta' Allah, Alla. Mela Abdilla huwa il-qaddej ta' Alla, is-servjent ta' Alla. Xi ħaġa sabiħa ħafna f'kull reliġjon. Kienu jgħallmuna li għandna nqimu u nservu lil Alla f'kull reliġjon. Saħansitra l-istemma tal-kunjom iġġib raġel b'ġilda skura ħafna, ġilda ta' nazzjonalità Afrikana, minn ras 'il fuq, mhux il-persuna kollha, rasu biss, imma fuq wiċċu għandu ħarsa, għandu tbissima sielma, Donnu qed jaqdi lil Alla, il-qaddej fidil ta' Allaħ, fuq sfond ta' deheb. Il-kunjom popolari mhuwiex mal-iktar għaxar kunjomijiet popolari f'Malta. Ħafna nies kif issemmhom hawn bdilla forsi jiftakru fil-kummiedja ta' Charles Cluse, il-kummiedja popolari It-Tieġ ta' Karmena Bdilla. Popolari Malta u popolari mal-emigranti Maltin fl-Awstralja u postijiet oħrajn. Hemm espressjoni wkoll li jiena qatt ma kont smajtha imma smajtha dal-aħħar li li tgħid eżempju xi ħadd jgħidlek kif sejjer għax-xogħol, kif sejjer fin-negozju u inti tgħidlu insomma darba għal Alla u darba għal Abdalla. Daqqa tajjeb u daqqa ħażin. Daqqa fuq u daqqa isfel.
U issa li skoprejna li l-kunjom Abdilla jfisser is-Servient ta' Alla, Dalwaqt nistgħu nisimgħu l-interpretazzjoni ta' Simon Salafia dwar it-toponimu ta' Selmuna. Simili bħall-kunjom Abdilla, Salafia se jkellimna dwar l-etimoloġija ta' dan l-isem, li żgur li għandu jfakkarna fit-Torri ta' Selmun. Jew forsi inqas popolari f'Ta' Selmuna li huwa isem ta' għalqa li jeżisti f'Malta. L-ismijiet Musulmani f'Malta għandhom għeruq storiċi fondi li jmorru lura għall-ħakma Għarbija tal-gżejjer. U ħafna minnhom baqgħu jintużaw jew saħansitra evolvew f'kunjomijiet Maltin, anke wara li l-Musulmani tkeċċew. Infatti, fit-toponomastika Maltija għad għandna ruxmata ismijiet Musulmani li sal-lum jgħixu magħna fl-ismijiet ta' xi għalqa, wied, raħal, torri, lokalità u l-bqija. Tlaqna nisimgħu l-ispjega ta' Simon Salafia dwar l-oriġini tal-kelma Selmun. Illum ħa nipprovaw nifhmu l-ismijiet Musulmani. Tgħidli x'għandu x'jaqsam l-ismijiet Musulmani mal-Malti? Ir-raġuni hija sempliċi, għax fit-toponomastika Maltija għandna kif ngħidu bil-Malti biżibilju ismijiet Musulmani. Issa biex nagħtu idea żgħira, eh, l-ismiet Musulmani ħafna minnhom mhux kollha għandhom din il-forma. Eh. Il-forma li hija vokali twila u i, pereżempju nasir. Nasir, li bil-Malti għandna kliem bħal ħares, bħal ħakem, u drabi oħra bil-Malti l-istess mudell li kollu la li jsir li ssir ie, pereżempju rieqed jew biered. Mbagħad il-forma l-oħra hija l-forma li hija il-forma nasir. bħal qasir, jiġifieri vokali maħtufa bl-a u mbagħad tkun vokali twila bl-i, bħal ħafif, bħal għażiż. Eh? Pereżempju, ftit jafu li l-nom għażiż huwa isem Musulman ukoll. Issa, dawn huma importanti u ħanati xi eżempji b'żewġ eh, bil-bler l-esse, L u l-M eh, li huma eh, l-erq l-esse huwa l-esse ta' Sejf, jiġifieri mhux l-esse enfatika ta' sajf biex biex nagħtu idea. Mela, l-iktar kelma li għandna li, li nifmuha hija salim li bil-Malti tiġi silem. Ħafna jaħsbu li silem huwa speċi aġġettiv jew jew partiċipju attiv, imma meta tgħid għajn silem qed nitkellmu mija fil-mija l-għajn ta' dil-persuna li kien jisimha sielem. Insibu wkoll wiċċ sielem ukoll. Mbagħad fil-femminil, kif jiffurmaw il-femminil? Faċli ħafna. Iżżid A fl-aħħar ġeneralment tkun A bit-te marbuta. Jiġifieri jekk għandi eh, salim tiġi salima. Eh? It-tieni forma li hija Selima, Selima fil-femminil jew Selim fil-maskulin, għandna ovvjament ta' Slima li hija post ġewwa San Lawrenz Għawdex u kważi b'ċertezza nista' ngħid illi ta' Sliema li għamilniha nom imbagħad huwa isem Musulman ukoll. Mela, qed naraw kif jiffurmaw dawn l-ismijiet Musulmani. F'artiklu tiegħi li ppubblikajt fl-Arkivju, jiena ndunajt mit-toponomastika ġewwa Spanja, ta' Al-Andalus, illi jeżistu ismijiet ipokoristiċi li huma Għarab, Musulmani, u dawn mhumiex id-diminuttiv Semitiku imma jiżdiedu, is-suffiss fl-aħħar tal-kelma, u-enne. u enne m'għandux x'jaqsam mas-suffiss one, rumanze, li jkabbar, u għandna pereżempju Selmuna. Selmuna ta' Selmuna huwa isem ta' għalqa, pereżempju, li teżisti. Għandna Selmun. Eh? Kas interessanti wkoll imbagħad li minn din il-forma billi l-Malti huwa taħlita ta' rumanz u semitiku għandna Selmunet, per eżempju, Selmunet, ġifri għaraw kemm interessanti, eh, Selmunet. U ovvjament għandna l-iktar mod interessanti li sibt illi Selmun eh, Sibniha wkoll fit-toponomastika nsabha l-Professur Wettinger fil-forma tad-diminuttiv Semitika, Semitiku, jiġifieri Slejmen, jiġifieri Selmun iż-Żgħir. Jiġifieri araw daqsxejn kemm huwa sabiħ il-Malti fit-toponomastika.